Nee, et hëlt ee guer näischt. Jo, esou ass et einfach.
Ah ja. Weess de wat déi däitsch Proff do freet, ne? Ass am Game Mode, Game. Ah, si an der Rei am Game Mode. Ech war gefrot hei, wat leeft. A wéi gesot, weess de wat déi däitsch Proff eis freet, esou, Jo, wat wollt Dir am Liewe ginn?

Du net! No! Ech wosst et! Ech wosst et! Do war scho sou e schäiss Déngen! Do war scho sou e schäiss Déngen! Ech wosst dat Minecraft wär! Do waars du nach net am Jelly! Sou, an der Klass, ne, hunn ech dat eng Kéier, also hunn ech eng Wanderform, also en anere Saz vun der Episod erausbruecht esou. Mir haten, mir missten esou en Déngel kucken am Agenda an do woren nëmme Biller a soen esou, jo kënnt d'Lëtzebuerger erëm alt erëm d'Biller kucken. Esou zwee, dräi Stéck déi sech feck gelaacht hunn an, oh Jong, soss näischt.

Du stéis mech awer net erof, ne? Nee, dat ass dat Déng. Dat ass onfair. Du méchs déi Trapp awer och net erëm esou, wéi se war. Nee! Sou, meng Leit hei.

Lëtzebuerg mat meng 73 Abonnenten. Lo maachen se wie bei mär, bei menger Hëllef, ne? Mee d'abonnéieren se erëm alleguerte, ne?
Och Jong. Ma wou mer, wou d'nei Hëllef seng 2000 Likes krut, ne?
Da hat mer jo och erëm dee, dee gedisliked, wéi hie seet, jo d'Leit disliken meng.
Fir d'Vierdausendsten ze sinn. Wie këmmert dat ob se d'Vierdausendste bass oder net? Nee!
Krus dat hin du Sam?
Oh!
Oh mäi léiwe Schung! Oh mäi léiwe Schung! Ech verstinn dat net, wéi kann e Schung léif sinn? Ass dat déi Foto vu Féckelpunkt, elo? Wou een sech de Fouss leckt oder wéi? Ma léiwe Schong, richteg sexy. Wat? Ah jo, Féckelpung, ne du. Oder de lëtzebuergesche Nine Gag, déi heescht, déi heescht, déi lëtzebuergesch Säit Nine Gag, déi heescht mimimi.lu an déi ass vum Jeff Cigrand. Dir kënnt, dir kënnt en an der Piratepartei wielen.

Also Videoproduktiounen. Ah scheiss. An ech kréien dann 50 Euro mol fir ze filmen. Bon dat ass net vill. Wou och rtl do dobäi war an esou weider. An si hat sou mega gäil Kameraen an déi kaschten manner deier wéi meng. A meng ass mega deier gewiescht. An kréien ech 50 Euro dofir. Ech gesinn do hanne schonn TNT also muss mer do lues. Ah jo, nee dat ass net cool dat do. Ah, dat heiten ass eppes fir de Sippo. Oh Jong! Oh Jong! Ech verstinn dat net, wéi geet dat? Ech meng ech hunn et verstanen. Cinquième ass jo ongefé-, wa, wat ass dat esou an. Cinquième, dat ass. Technik, Technik esou, jo. Ma du muss einfach ziele kënnen. Dass Cinquième war Ultra, Septième. ah, dat ass en Neuvième. Ja, dat ass Neuvième. Oh Mann. Soe mer net, dass meng bescht Frëndin elo op Troisième kënn. Oh Gott.
Bist du kein Freund mehr. Best Freundin. Nee! Ja! Mir scheiß egal. Das ist besser. Friendzone. An der Friendzone gut Leute zu hunn, déi äh, Beziehung, an, der, an enger Beziehung schlecht Leute zu hunn. Wort des Tages. Oder so. The more you know. Hust, hust. Nee, dat ass egal. Well wat nëtzt dat, wann s de eng Fren-, eng Frendin, eng Frëndin hues, déi, mee ei, déi, déi nëmme Schäiss mécht oder esou, ne, déi. Nees, wëss de scho sengs an der Sprong gestuerwen? Jo.
Ech war schonn ëmmer e bëssen hannendran.
Awer ass dat Zeiner Gurt behindert? Majo, jo, ass. Mee et, am Moment ass och mega vill Hate iwwert den Julien's Blog. Jo well nee! Éier ech drop war wosst ech schon dass ech net drop war. Oh wat leeft hei. You gonna hear me roar! Nee! Meng Tastatur! Oh Jong nee! Mir sinn hei net mat Petz Met hei!

O jee, ech hunnech nëmmen. Dat ass komesch, all déi Joren, all déi Joren gouf mäi Familljennumm falsch ausgeschwat. Kommen ech elo hei an de gäile Lycée, gëtt e richteg ausgeschwat. Holtgen, Wolt, Holtgen ass. Nee. Wéi? Jo, jo, TG. Tsch. O! O! Bal! Sidekick. Oh, sorry, ech kann näischt.